Dja bu ativa tudu sininhu di tudu notifikason pa bu ser notifikadu tudu bes ki posta vídiu na kanal família. Sima bu sabe família, Pika Rus Pika nunka ka ta disebisiona família. Sénpri N ta traze konteúdu pizadu família. Família, bo tanbê ki krê da publisidadi, ki krê parse li na kanal, é sô bu fala ku Punga-mi Si, nu ta rezolve termus. Família, kuzê pa paga? Gósi é dinheru na mô, kalsinha na txon. Spidienti é si família, si bu ka krê bu dexa. Pika Rus Pika nunka ka ta disebisiona. Bu sabe ken-li kuza? Nton, e si família? Nton, família, ami tudu dia N sa ta obi ta fladu, Riba undi kai? Ami N ka sabi riba undi kai e undi, undi ki ba kai. Nton, oxi N sa ta fala ku un algen, algen fla-m múzika riba undi kai. Mi N fla kuzê ki é riba undi kai? Pamodi el fla, no, no, ma sta meme na Facebook. N fla, na, ami e ngoi ta fla di riba undi kai, ma mi N ka sai riba undi kai li undi. Es fla, N ame múzika família. Nton gósi li N sa ta ben obi djuntu ku nhos kel múzika Ribonde Kai, Ribonde Kai, na na na, Ribonde Kai. Nton nu ben obi kel múzika Ribonde Kai, nu ben fala pamodi na Kabu Verdi múzika sta difisenti. Pamodi na Kabu Verdi, múzika di Kabu Verdi é sô txokota ki nhos krê obi, es fla. Nton txokota ki nhos sa ta dadu. Pur isu ki múzika di Kabu Verdi sta ku difisénsias, difisénsia. Nhos ka kabe murcha ku stima, nhos kabe so txokota, N ta da nhos txokota, nhos obi txokota di sinxon. Riba di kai, riba di kai, ai nha mai so ko kai, i nu bai. Haa kel é kuzê nha genti! Manu, anha rus pedru ke pes rubriga inge djuger porku grema? Xiii. Anha anha un kuza, mo produtor de Cabo Verde o resto o mesti toma mesti toma dos dos pa nho kum fe era ba nhos é mota mesmo, nhos ke so ganha dinheiro ku produção, nhos ke kre popa zê pa ke fla un kuza dretu. N obi. É bo kuzê ki es saku la ku li? Nho tanbê saku la ku li.

Noi. Família, el fla ku el fla ku lata na mô, ku ses pé na txon, Dentu téra bu fa bu fa, N ta lenbra nha ténpu la fóra, Gósi nha lenbra nen se un momentu la fóra, Pé na txon, dentu sól, téra bu fa bu fa, Pá pá, otora bu ta skóla, família, Dentu téra. Nda lenbra nha infância família dje li dje dje êêê música sta ki ta tra pa passa dje lenbra nha infância ri ui êêê família nhos ki ka nhos ki ka ka ska ka studa na lodi ka fuka nhos ki ka vivi na lodi ka fuka nho ka se kusé ki é ka fuka. Ami N sabe kuzê ki é kafuka pamodi N kume, N bebe na luti kafuka N sende kafuka pa li, N paga kafuka pa la Nton un família dja lenbra-m más un bês nha infânsia, ok Ken ki konxe kafuka sabe kel ki kustuma sende kafuka li Pa pa pa puxa na kumentáriu Riba undi kai na kafukai Ami, e, e fla-m el é fidju riba undi kai Ami é fidju praia. Riba di kai ai ai Ê, e ta da nota bon Ê, ai Cabo Verde Se pa txokota e nhos ganhaba Oscar E fla mi ka ten vizinhu E fla mi es ta bon, es ta bon E si, e sa ta konpartilha ku se vizinhus E si, riba di kai. Amília, Dipôs N ta da nha fala pa pa pa nu kaba bu kel múzika ri-ri bon di kai-li. Ri bon di kai-li. Família, E si, família, e si, múzika di Kabu Verdi dja N fla nho ma sta sema un pérna. Ja ja múzika di Kabu Verdi ta perde tudu a pérna. Gósi n bo kai, go go ta fika konplikadu, família. Mo ki nos jerason ta ben obi. Ma izisti un múzika ki txoma Ribon di kai Ma izisti un múzika ki txoma Tranka as fulhas Shhh Kel li ta txiga milhon Kel múzika li ta txiga milhon Mi ki fla nhos Si bai na kel sistéma li Ta txiga milhon Mi ki fla nhos Si tudu kuza na Facebook é Ribon di kai Ribon di ka kai Ta txiga milhon Nu pusta.

Xii, nha amiga, bo sta ma konxi fai kusa na fuska-fuska. Dja N fla-u, bu konxi fai kusa na fuska-fuska, pur isu ku a ta fla so na fuska-fuska ku bali na mô, ba rubera ta fuska. Xixi, N ta nau, ma musika li pa nha ki dexa dizexa men. Nha amiga, ma nha txeka kel minina li, pa N pô más un kusinha, nha txeka kel minina li.

Pa mi, axa-m raiba-s un gosa. Mi kel múzika li, di komensu pa fin, N obi sô ribondikal. N ka obi nada, família. Sta bon, sta bon. Pa má, pa, pa, pa, pa má, pa dexa si. Pa múzika di Kabu Verdi, kada vês más, sta ta leba-nu más pa ladu di komédia. Má sta bon. Família, es si i kel é un vídiu ki N faze sobri kel múzika ribondikal i sobri kes meme ki ten stadu ta sirkula ribondikal. Sima bu sabe tanbê, Tranka Fúlia surji. Di meme nton é kel la ki orijina ki surji tranga fula nton pode ser ki gosi pode ben si ben surji lidia indira ku kel novu musika riba undi kal ki txeu pesoas sa ta kurti txeu pesoas sa ta partilha na redi sosial i musika ten sartu ta ten txeu txeu txeu txeu txeu txeu reperkuson i txeu pesoas sa ta fala riba undi kal nen si si nen si si zona dja poi na mapa nen si si. Si nómi dja poi na mapa. Nen se si nómi dja dexa ta sirkula pa Kabu Verdi nteru i dja N odja ma Kabu Verdi nteru sta ta odja kel múzika li, diáspora nteru sta ta obi kel múzika li i ja-ja el ta da-nu otu pamodi pesoas gosta di komédia, pesoas gosta di trósa. Nton pesoas ten stadu ta da txeu kredibilidadi a kes tipu di múzika li. Pur isu ki kel múzika li ten stadu ta poi pesoas ménus kri. Kriativu é pesoas ki kria múzika di trosa pa pode viraliza i é kel-la ki ten stadu ta konsumidu más txeu. É kel-la ki pesoas ten stadu ta trabadja pa faze. Ninhun ka krê trabadja un kuza dretu pa lansa un kuza dretu, purkê tudu algen ta krê trabadja pa trosa. Má trosa ta viraliza, é trosa ki nhos krê pa viraliza, é trosa ki ta viraliza. Nton, kel múzika riba un di kel, baxa, el ka ten baxa produson, má sô ki muzikalmenti É ka ten nada. Lirikamenti, ma létra ka ten nada. É kel mésmu kuza di komésu pa fin. Nton, é kel-li ki nhos krê, é kel-li ki nhos dadu. Nton, ribon di kai, so ka nhos kai. Nton, kuza sta pezadu. Bon, família, i na nha umildi opinion, N ta atxa ma kel múzika li meresia más trabadju i más létra. Mas tanbê N ta parabeniza kel minina li ku txeu isforsu El traze múzika ki ta fala di se zóna, ki ta fala di se vizinhansa, ki ta fala ma es tudu es é família. Bu sta ntende? E isu é mutu inportanti, família é isénsia. Kel múzika li, úniku kuza ki el tene ki N kurti é isénsia, ma el fala un kriolu la di fóra, téra a téra, un konvivénsia ku pesoas la na ribon di kai. Nton é txeu vibrason ki es traze. Aminha, si odja kel vídiu li, N krê intrivista-u pa fla-m modi ki surji kel múzika li Ribon di Kai. N krê pa fla, es é na fuska-fuska ku sta ta fuska-fuska ku faze múzika Ribon di Kai. Xii! Ti ka bota mi na kumesa ta pinta ta da ku kal. Nha mano! Ta fikandu mal e ta fikandu mal Família kle nhos manu punga mi si Trosa parti i tudu a parti Nton i múzika li ten stadu ta viraliza Dja-m fla ma e ta bati un milhon Si kontinua ta bai so si e ta bati un milhon E ta viraliza más ok Nu sta djuntu kle nhos manu punga mi si Nhos kontinua ta suporta nhos kontinua ta apoia Nhos kontinua ta da kel like Un abrasu di fundu nha kurason pa tudu nhos Si bo ki odja i ouvia kel vídiu li ti fin Bu é vitoriozu, bu ta kontinua ta luta, nunka ka bu dizisti, ma bu é kapaz di konsigi mundu, ok. Nu sta djuntu, klinga es manu, punga mi si pika, dus pika, nunka ka ta disepsiona, fika ligadu, ten más novidadi pa bu inda, é nos.